Tuzing kan zapi ruahṭi dingin Baibal Cathiang Khrihfabu kan tlangtar kha rak rel ti loin kha he ai pehtlai in vun chim kemh awkah Baibal Cathiang ka rak i thimmi pakhat in ka rel lai. Zekhariah dal li changruknak hi ka vun reltak lai. Zekhariah dal li changruk Vancungmi nih cun Zerubabel kha hi bia bawipa sinin a rami hi va chim va chim a ka fial na tei ko lai sihmanhsehlaw ralkap ṭhawnnak in a si lai lo nangmah ṭhawnnak zongin a si lai lo ka thlarau tu in a si lai na tei ko lai sihmanhsehlaw ralkap ṭhawnnak in a si lai lo nangmah ṭhawnnak zong in a si lai lo ka thlarau tu in a si lai bawipa kan teinak ti hi tuzing caan ah chim ka duhmi si tuzing caan ah pathian nih lam a kan hruai damnak Caanṭha kan hmuh ruangah Pathian biakinn thiang chungah minung hi vialte hi kan rak i pum kho. Pathian thawng a si. A hleiin tuzing caan ah kei zong thawngṭha bia chimnak caan ka hmuh tikah hin caan a ka petu kan pastor te le cunpa bu hruaitu nan dihlak cungah kai lawm ti zong kha vun langhter ka duh. Kan hnulei a pa bu ah khan pumh ah thawngṭha chim an ka fial i kan vun i pum i keimah he pahlei hnih lawng kan si tikah khan an lung a tling deuh rua lo mah ca cun tutan hi an ka vun an vun ka nolh rua ti hi ka thinlung a um hi zeikhom si zong ah caan ka tin khawhmi a hlei in kai lawm tuk ti zong kha vun chim ka duh i pa hi Khrihfabu rianṭuannak ah hin tlawmpalte kan thazaang a der deuh. Cucaah cun Khrihfabu ah pa bu a ngei khomi Khrihfabu hi cu a hlei tein kum sawm ruk cunglei kan pale pawl hei hna kha cu pe ruk pe thum a naih pah cang i biatak te khan biaknak lei ah thazaang chuah ti dong kha a hlei in ka duh. atu chan cu sawmruk cung rian ṭuan nan um tuk theng ti lo i sawmruk cung hi cu fale nih hin ka pa nang cu na tar cang na sam a par cang e rian ṭuan a hau lo tiah timi kan tam deuh cang e biaknak lei tu ah khan thazaang chuah hna usilaw ti zong kha hlei tein pa bu kan pa le pawl kha sawm kan duh hna atu no in bar thla chung ah hin kan phak laimi no in bar thla chung ah hin HBA hruainak in pabu training zong HBC um lai ti kha si lunglawm tein kan kai khawh nak hnga ding zong kha hi hmun zong in a hlein thazaang chuah ding sawm tak kan duh hna i tu zing ah thawngtha chim ka duh mi hi Khrihfabu tlangtar hi ka rak chim ve ko lai i mi chim cia a si pah cang ko lai ca tiah thawngṭhabia hi a tampi chim awk hlei khi Baibal ca kan i cherhchanmi ai khah hin cun a va um theng tawn lo caah khan i chim cia ka chim si le a ngaitu lei kam nih khan a ngaih zia rak thiam te ko ti kha sawm kan duh hna tu chan cu a chimtu nakin a ngaitu thiam deuh chan si cang i cucaah cun a ngaitu lei kam tu in thleidan kan thiam nak hnga sawm kan duh hna Hi kan khua thawngṭha ka rak chim i tarnu pakhat ka nu suitawng nu kan timi hi bitak ten thawngṭha cu a ngai pumh kan dih i kan ṭi na khin ka fa nihin na thawngṭha chim cu kai lunghmuih tuk a ka ti ka nu zei zawn te khadah nai lunghmui tiah ka ti ka hngal lo rak ka ti i tu chun zong hi bitak ten nan ngai ko lai nan zan lei kan ṭin hrawng khin cun kan philh dih te ko lai ti hi ka zumh Hika lei kan theihmi ka lei hin a lan lengmang i kan chungah tangmi he tlawm ngaingai. Cu lo cu ti si hlah seh law kan memo rikit nih a chei ve ti hnga lo. Hi mah ca cun zei kham si zong ah a ngaitu lei kam ah khan cinken khawh tawk tu cinken ding ah hika hman in sawm kan duh hna. i pakhatnak ah thawngṭha bia hi kan tlangtar chung i kan vun luh khawhnak hnga dingah hin bawipa kan teinak a si khawhnak hnga dingah hin a herh ko rua tiah pakhatnak i ka hmuhmi cu mah le mah i tei hi si minung nih kan i harh ngaimi cu mah i tei hi si kanmah kan i uk kho lo mah le mah ai uk kho lomi kan si ruangah vawlei ah hin kan tuah lo dingmi thil tampi kan tuah kan si lo dingmi thil tampi kan si Cucaah cun mah le mah i tei hi minung pumpak nih kan i harh ngaimi si. Cun rianṭuannak zong ah hin cabuai pakhat in a chuakmi piahtana kan ti lai cu Kawl holh kan i in kan chim si ahcun cabuai buai khat in a chuakmi ṭhatlonak maw harnak maw thinhunnak maw hehharnak maw vawlei ah hin a tei har. Cucaah cun lenglei ral kan timi hi a biapite cu kanmah he ai hlatmi minung sinin a chuak theng bal lo kanmah he ai naihmi minung sinin a chuak deuh Bawi Suh Khrih zong zultu hleihnih a rak i thimmi hna lakah hin rak i bochan dingin a rak i ruah bakmi Judah Judas Iscariot timi pa hi amah zuartu ai cang. Zei ruangah dah amah ha nai tein um pengmi a donghnak bik bawipa zan ri an hman i lanhtak puai zan ri an hman lio hna cun Jesuh ta ngai nget chan ti awk tlak an dawko Judah Iskariot nih cun bawipa a naih cu cu lio ah cun dawko Jesuh nih nan laka hin pakhat nih nan ka ruai lai Cucah cun a rauh hlan a kei cu ka caan a phan cang lai, a rak ti. Cu tikah Judah Iskariot nih, Bawipa, keimah hi na ka chim duhmi, na ka chim duh hnawhchanmi ka si ko lo mei? ti. Jesuh nih a lehmi cu, Na chim ko cu ta, na chim ning te khan na tuah awk simi cu tuah ko, a ti. I cucah cun lamhlapi minung khi zeitik hmanh ah kan ral an si bal lo, lam nai te minung kanmah he naih tein um mi cabuai buai khat ai hrawm tawn mi rawl pakan kan khat arak pur ṭi tawn mi kha adonghnak bik ah cun kanmah ca hin ral an rak si tawn cucaah tei awk ral zong hi lenglei ralpi khi bipi tuk ah rak ruah awk a si lo kan tei awk ding ah kan i har bik mi cu kan thinlung put kan ruahnak a dik lo mi le kanmah pumpak lungput le ruahnak kha kanmah chungte ah khan kan tei awk ral hi a um cucaah cun bawipa kan teinak a si khawhnak hnga ding ah hin tei kan i harh bikmi kanmah i tei kha tei khawhnak hnga ding ah hin thazaang chuah awk ṭha sisehlaw kan chuah hnga sihmanhsehlaw thazaang in tei awk a ṭhat lo caah bawipa bochannak lawnglawng in tei khawh a si ti kha hika zawn a chim ka duh i Peter uh, sorry Jesuh nih Peter kha Satan kana i hlah ka sinin i thawn tiah a rak tinak kha Bawi Jesuh Khrih nih kei cu caan rau lo te ah kan kal tak cang hna lai kan thih a foinak cun kan thih tak cang hna lai ti kha a chim a chim cu lio ah Peter nih cun a Bawipa nangmah nih na kan kal tak na kan thih tak cun zeitin dah si khawh lai a si kho lo a ti Jesuh nih kha lio ah khan Peter nang cu Satan na si ka sin in i thawn a rak ti. Amah Peter kha Satan na si bal lo. Jesuh Khrih nih ai bochan bikmi zultu a si. Sihmanhsehlaw a lungput thiam a hun i cohtermi lungput kha makhakha Jesuh Khrih nih cun Satan a ti duh hnawhchan cu a si. I cucaah kanmah lakah hin kanmah pumpak thinlung te kha kanmah ca lila dohtu Satan timi kha si. Satan timi hi lai zong nih hin Satan kan ti. Tidim pawl nih cun doi mang pan ti. CCOC chan lio ah khan CCOC a kalmi kanmah lei minung kha doi mang pa doi mang pa ti an chim langmang kha theih tikah hin doimangpa mah hi hna chungkhar hi doimangpa si ko lai ti a rak ruah ti si cu i chim duhmi cu kan nih hakha nih cun setan kha setan kan ti ko i tidim pawl nih cun doimangpan ti a ṭha ngai min ṭha ngai te an sak mah dai fale min zong i sak awk si rua ka ti i amah belte ṭhat lonak tuahtu a si caah khakha biakam hlun chung i holh kan hmanmi hna Le kan Bible ca i biakam thar i kan hmanmi hna cu Greek le Hebrew cu si. Cu hna pawl nih cun diabolos tiah an tinak a um. Cun Satanas an tinak a um. A sullam cu dohtu, hrawktu, ṭhatlonak tuahtu, mi ca harnak petu kha diabolos asilole Satanas an ti lengmangmi cu si. Ih cucu kanmah kan thinlung te kha, makhate kha, midang caah dohtu hrawktu raltu a si paohpaoh si le cucu Satan timi cu si ko ti kha cu te cu tei awk ah kan i harhmi te cu si i cu cah cu kan tei khawhnak hnga ding ah pakhatnak bik ah cun Pathian bochannak in a si lai ti kha vun chim ka duh cun teinak kan timi hi phunthum in vun chim ko ning law teinak Filipi dal khatnak Cang kul le cang riat kha uh, kan rel zungzal mi si ko nan vun nolh ṭhan ka duh i nan ral kha ṭih hna hlah u ral ṭha ngai in um zungzal u law cuni cun an nih an sungh i nan nih teitu nan si lai kha a langhter lai teinak petu cu pathian a si a ti hika zawnte he pehtlai hin in teinak kan tinak ka ah hin zeidah pakhatnak ah her ti ahcun ralṭhatnak a herh ralṭhat kan timi hi ningcang lo ralṭhat kha chim duhmi si lo thil hmaan lo tuah ni ralṭhat kha cu bon lo tu si i sihmanhsehlaw a dik ko ti ruahmi cung i ralṭha te i doh ngam le ralṭha te i kalpi ngam kha ralṭhatnak kan timi cu si ralchiat bu in cun teinak hmuh khawh a si lo i sihmanhsehlaw ralṭhat kan ti tikah khan atu ka chim bang khan ning lo le cang lo i a kalmi kha ralṭhat a si lo ti tu kha fiang tein kan hngalh khawhnak hnga vun langhter ka duh Paul nih Filipi ca a kuat hna lio chan ah hin Satan nih nawlngeitu kha a rak hman hna i cu nawlngeitu hna nih an tuah to hna ning kha a rak fak tuk. Cu lio ah cun hi chan lio ah hin Khrihfa mi hna nih hin hriam le nam an rak i lak bak lo. Meithal zong an rak ngei lo. Namtong zong an rak i lak lo. Sihmanhsehlaw zeidah ni lak tiah cun zungzal a nungmi Pathian bia khan doh ding an rak i tim. Cucu an tei khawh nakhnga ding ah hin fak piin an rak i zuam. Pathian thawngin kan tei hrimhrim lai timi zong hi an rak zumh cun thi a herh cun a thih zong ka thi ko lai timi zumtu hmasa hna Khrihfa hmasa hna kha ruahnak an rak ngei i Khrih caah harnak ka tuar hi thawngṭha karhnak ca lehlam pe si te ko lai cu ti hi an thinlung ah rak um cu ruangah cun ralṭha tein doh ko u ti kha Paul nih thazaang a pekmi hna kha an hriamnam ah an i hman i Pathian bauhchannak in cucu teinak zeitindah kan hmuh khawh lai ti kha an rak i zuam. Hi ka zawn ah hin uh, Jonah dal hnih caang sarih ah Jonah kha Pathian bia a ngaih lo caah dantatnak a tong i a donghnak bik ah rili chung paih a si kha a tuanbia kan hngalh dih cang. ngapipa chungah caan tawite um nithum le zan thum ti si Bible nih pathum a timi pauh hi caan tawite tinak a si nithum zan thum cu va um se law teihpa ni aya ahcun biologist pawl i an chim ning in cun a nung lai lo nunnak lam um lo i sihmanhsehlaw nithum zan thum kha a biapi si lo a biapi cu caan tawite in a pipaw chung a um i cu lio ah pathian nih ngaihchihnak a ngeih caah ai ngaihchihnak kha thluachuah a pek ṭhan i rilikam a ngapi nih a luak ṭhan cu ahcun Jonah nih a chimmi cu ka tuah lai tiah bia ka rak i kammi vialte kha ka tuah lai pahnihnak ah teinak cu bawipa ta a si ti kha mah pahnih te cu a rak chim i cucaah cun teinak hi ṭhawnnak ah ralṭhatnak in teinak cu hmuh a si ko nain ralṭhatnak naknak khan in ralṭhatnak a hun bawmtu cu bawipa bochannak kha a si i cucaah bawipa bochannak in teinak hi hmuh dingmi a lam pakhat a si cun teinak kan hmuh khawh nakhnga dingah a pahnihnak cu temhinnak kan ngeih hau tem innak Jesuh Khrih vailam cung i an thah kha suffering servant vawlei i a rat tikah ingtu sal in a ra i cu ruangah cun zei bantuk tuknak le thahnak a huah len zongah khan holh lo ten cio khau ti lo ten dai ten a vailam te kha i put ko cucu ingtu sinak sal sinak kha vawlei ah Jesuh nih ai ratpimi cu si cucaah teminnak kan timi hi mi cheukhat nih kan ruah tikah Khrihfa ka si ahcun harnak ka tong lai lo timi hi kan ruah sual tawn rua ti ka ruah sihmanhsehlaw harnak kan timi hi Khrihfa sinak ah a tlun lo phung zong si fawn lo vawlei nih a chuahpimi a si i nechia kan timi tabau ah thil sining kokek nih a chuahpimi a si i temhinnak kan timi hi Khrihfa zeitluk kan si zongah zum tu ṭha zeitluk kan si zongah kan cungah hin ni khatkhat a tlung ko lai Khrihfabu tuanbia kan zoh tikah harnak tampi an ton hnu lawngah Khrihfa timi hi a rak karh Rom pawl uknak le biaknak siangpahrang nih an rak tlaih dih lio ah zeitluk in dah Khrihfa pawl an rak hrem hna sihmanhsehlaw ralṭha tein an Pathian cu an rak biak ko an temtuarnak vialte an in ko an biak ko i a donghnak bik ahcun nihin ahcun vawlei cung ram kip ah Khrihfa um lonak ram a um ti lo Alei khun in Asia Asia Minor hi Khrihfa tlawmnak kan si. Cudah ti lo cu vawlei cungah hin khuazakip ah vei Khrihfa hi a karh i cuti cun vawlei pumpi hi Khrihfa biaknak a ngan bik ah si cang. Vawlei cung biaknak ngan pipi palhei khat lak ah hin a ngan bikmi cu Khrihfa biaknak a si cang. Cucu Pathian nih zumtu hmasa hna an inn an tuarnak an tep innak kha thlaici ah a hman i vawlei ah a karhmi thawngṭha si ti kha cu ruang ahcun pei mission rian kan ṭuan cu si ko cu cu lo ahcun dai tein um awk si ko i pathian thawngṭha karhnak ding ca khan tep innak he hin zeitik hmanh ah ai pe zungzal sihmanhsehlaw uknak vawlei uknak le pennak nih hin a chuahpimi intuarnak hi cu ai dang ve vawlei cungah hesit timi wadah fakpi a rak kalpi bik tu hi England hi mi ṭhawng an rak si England nih hin he tiah vawleicung ram pumpi hi an kan pen thluahmah Africa ram hna cu a sau tuk namsam kha an ukmi hna a si cun kan pawngte ummi Hong Kong zong khi kum zakhat bak mirang nih nuk hna nu ah democracy special an pekmi khi si ko i cucah cun africa ram nih luatnak uknak le in luatnak an hmuh khawhnak hnga dingah minung tam tuk thisen a rak luang minung tam tuk nunnak a rak pam cu hnu ahcun africa nih hin zalonnak timi vai independent kan ti le ma freedom kan ti lai dah khakha fiang ten an rak hmuh cun gandhi thongkhat le skua le somli le kum riat hlan ah zeitluk in dah gandhi nih india ram mirang kuti luatnak ding caah harnak a rak in a donghnak bik ah cun amah duhlotu nih phaisa an phalh i dalit pawl india ram chung i miphun laka a nauta bik timi kha an thahter hna i cu dirhmun cu a rak tongmi dirhmun a si kan kawlram huap in kan chim si ahcun kawlram luatnak ding caah mirang kuti kan luat khawhnak hnga ding ah hin Bu Chuk Aung San nih Zebo tung caih timi kha Japan ram ah tin ran a rak kai pi hna nakin ai thok hi zeitluk in dah harnak an rak in temnak an rak tuar lairam zongah mirang ral an rak kai i thongkhat le zariat le somku ahcun laitlang an phan cuni cun kan ram ah minung tampi harnak an tong i atu ralkap le ni tili a black le ni tili pi zong khi tlaihmi pawl nih rak cawhmi tili a si caah tuanbia a ngeimi a si caah laimi nih khi tili khi kan philh lo ding rimrim khi si kan kilven ding zong khi si cu zong cu zeidah ka chim duh ti ahcun uknak ruang i a chuakmi teminnak hi cu mitthlitlaknak hacang rialnak thihnak lohnak miluzornak tiang a rak chuahpimi a si sihmanhsehlaw cucu england pawl nih an chuahpimi a si American pawl nih an chuahpimi cu Pathian thawngṭha a si i vawlei cungah hin mission rianṭuannak ah hin a luanciami thongkhat le za sarih in thongkhat kum thong hnih karlak hrawngah khan cun bitak ten American mission pawl hi vawlei pumpi ah an khat ko ti awk tlak a si. Kannih Lairam zongah mission rian an hung ṭuan tikah American missionary pawl an si. i lairam a hung phanmi siangbawi te kha an min ka chim ti lai lo i thongkhat le skual kum li zulai thla ni kul le ni nga hin doctor straight nih tidim peng vei sihzang pawl umnak a simi thuk vei ah khusak ah thuam hang le nupi pausuan le nupi cu tipilnak a pek hna i cuti cun lairam ah thongtha a hung karh i American mission pawl nih an rak phorhmi thawngṭha cu kan nih Laimi ca in cun luatnak a si fimnak an kan ngeihter hruk aih an kan thiamter cinthlak lakah zeidah thlaici a ṭha timi an kan cin an kan phorh cu ahcun thawngṭha an kan chimh rih an kan zoh an kan zoh i Laimi cu zupu zong tluk mah zong tluk tiang zu a ding khomi kan rak si caah Laimi caah zudin a ṭha lo ti han kan cawnpiak Cucah cun atu tiang ah hin cu hna ro le ra kan kan missionary pawl ro le ra cu ko nihin ni kan i cawnpiaknak si ko cu an rak i tlaihmi cu Baibal kha si ko zeidang an i tlaih lo vawlei uknak nih ai tlaihmi cu phung le hram a si i phung le hram in mi a uk tikah a nenh in a kan nenh caan a um sihmanhsehlaw Zoom uh, Khrihfa pawl nih missionary pawl nih thawngṭha bia nih ai kalpi mi cu hi kan Bible cathiang hi a kan hruaitu si hi cu mi zapi luatnak thinlung damnak zeizong vialte damnak ding tiang a kan hruaitu a si ti kha hika zawn te hin vun langhter ka duhmi kha si uh, uh, Edward Church an timi Adonai ram Church i uh, nih hin atupa nih hin new zok khua i zatson philh lonak chapal on lio ah a chimmi biate vun lang vun chim tak ka duh a chimmi cu teinak na hmuh teinak hmuh loin temhinnak tu na hmuh ahcun ati a hnu i a ra laimi minung hna nih teinak an hmuh te lai tinak a si a ti nanmah chan ah nan tep in ruang i teinak nan hmuh lo si ahcun nan hnu i a ra lai dingmi nan te nan fa chan ah te, vei teinak an hmuh te lai tinak a rak si e a ti cucu edward judson nih a apu philh lonak ding i chapal an on lio a rak chimmi bia a si cun pathumnak ah teinak kan hmuh khawhnak hnga ding ah hin ṭhawnnak a herh Joshua ngan pakhat hme pakua ṭhawng ngai le ral ṭha an um ko ti kha ka zawn te khan kan hmuh lai cun kha ṭhawnnak kha amah lawng in zeitluk thazaang ṭhawng ngeih zong ah mi tei khawh a si lo i cucaah ṭhawnnak kan timi hi kan thazaang cu a si ko nain kha ṭhawnnak kha zei nih dah teinak ah bawmh ti ahcun lungrualnak a si Filipi a ngan pahnih me pahnih kan fial duhmi hna cu si hihi a si a ti lungthin nga i khat u khat la khat i do lungrual tein um law ka lawmhnak kha tlinter u tiah Paul nih a ti lungrual tein um kha Paul nih Filipi a ngan pahnih me pahnih ah hin ṭha tein a rak kan cawnpiak Paul chan rio ah Rom cozah nih hin Khrihfa biaknak kha hrawh an duh peng Sihmanhsehlaw Khrihfami cu rualrem tein an rak um. Khat le khat lungnge tein an um. Cucaah cun a karhtu an karh chin lengmang i hmasa deuh ka chim bang khan nihin ah cun vawlei ah hin a karh bik biaknak lei in cun a karh bik kan rak sinak kha a si. Teinak hmuh ding ah hin rualrem tein um hi kan hriam ṭha taktak cu si. Cucahcun Khrihfabu ah hin kan herh khun. HBC zong Khrihfabu in member in cun a ṭhawng a ngan. Sihmanhsehlaw kan lung ai rual lo ahcun a lung ai rualmi a hme deuhmi nih an kan tei ko lai. Lungrual kha hau, lungrual kha kan teinak taktak cu si. Lungrualnak loin cun zeihmanh tei khawh a si lo. Zeicahdah vawlei a cim hngami lung kan rual tikah a feh ti ahcun lung kha pakhat le pakhat pen i tlai dih cu a tlaitu ding a bialanh me le thatse le a herhmi pe pek si si cu cu hna hmanh cu a hliah le hliah kha a dihlak in ai zawn si cun a fek fon lo a hliah para khan lungdang chi a hau cu nih cun a fehter i lungrualnak theitlai cu mukha si cu caah fehfuannak kan timi hi lungrualnak in a ra caah a rat caah HBC Khrihfabu zong hi lungrual ten rian ṭuanṭi lungrual ten Pathian biakṭi khakha kan teinak bik ding cu si ko ti kha cun Isaiah som nga le som li le panga me pariat ka te ah kan hmuhmi cu teinak cu van in ruah surin ka surter lai i vawlei nih a rak i donh lai cun luatnak le dinnak cu vawlei acun a par lai bawipa nih mah hi cu ka umter lai tiah a ti a ti teinak kha van in ruah sur in a sur lai i nannih nih nan rak i donh lai ti kha a sullam kha si cu ahcun teinak taktak timi kha vawlei ah hin a par lai e ti kha Isaiah sawmli le panga cangriat ah kan hmuh teinak a hmumi cu teitu kan si lai biathlam a ngan pahnih ah sorry kul le khat me pasarih ah teinak teinak a hmuhmi cu teitu kan si lai teitu kan si ahcun pathian cu kan pathian a si lai i kannih cu a fale kan si lai tiah biathlam kul le khat caang sarih ah kan hmuh i cucaah i kanmah nunnak ah hin fiang tein teitu kan si khawh nakhnga dingah khan Bawipa kha hmuh thiam a hau. Voikhat ah nu pathum lo an kal ti si. Lo lakah khan lo chungah khan cawrun an fang. An zo i an lakah chiandaih tumpi pakhat an hmuh. an lau tuk elo zia chaw le chian dei tlun ti hi vawlei cung thung zong si tung lo ya mi hi ti an ti an lau tuk an mah zong an thin phang e thin phang la thlalau inn ah aran nak an an tli pa pawl an va chim hna kha lo lakah chorun lakah changhnia a changhnia takah cu chen dei atum pi kan mu ti kha se meithal ngei pa pa kha meithal kha an i lak i an dihlak an i khawm i kha va kal tu asi tian va kal i duhsat in mitfim deuh nih an zoh a zei chiandaih mui le mui lo an hmu lo an khuruah har ziami hi zeidah an chim hngan ti asinan caw pakhat kha a sukhet tukmi a rak um i ṭalon kha a ki na va suk rua le a ngawng ah ṭalon ai bah mi khan hmuh Makha nu pawl nih cun fiang tein an rak zoh lo caah chiandeihtu an rak relmi cu si. Kannih zong he Pathian nifate kan bia kan ti i Pathian hi naih tein kan zoh lo le hliah tein kan hmuh lo a si si ahcun uh, vei khan hna nu pawl bantuk khan in Ṭalon ai bahmi cawte kha chiandeihtum an hmuh bantuk khan pingpalo pin hmuh sual kha a fuai te ko ti kha ka zonte zong hin vun langhter kha kan vun duh takmi kha si cun pathian kan i bochannak nih hin hriam teinak hriamnam taktak cu si ko pathian bochan hi First Samuel Samuel kuat khatnak dal hlei sari cang som li le cang nga hi tlangtar chung bia kha si kha khan David nih Philistine pa cu nang nih cun nam fei le fei ngan pipi he na ka chuah no sihmanhsehlaw kei nih cun na zomhtaihmi ralkap bu bawipa min khan kan chuah no a ti nang nih cun nam nai ken fei nai ken fei hmanh ah a ngan pipi zong nai ken rih i cu bu cun na ka chuah hnawh nan kei nih cun na zomhtaihmi na serhsetmi ralkap bu bawipa a ṭhawngmi pathian min in kan chuah hnawh ti kha David nih ralṭha tian a ti cu a ralṭhat bantukin David nih cun a rak i kenmi cu ani tham cu ngakchia si a kumin kan tuak ahcun kum hleihnih hrawng minung lawng si Zeidah a tak a um ti ahcun chai le ṭolṭang um. Ṭolṭang ti ko si lai holh ten mu. Ṭolṭang ti theng cu um lo nan. Chai le ṭolṭang ai ken i a va fuh ko. A chai te cunin David nih Goliah a vun chaih tikah a cal a khen dawh a si kha Baibal ca ning in cun ti. Makha hmai hnulei a tlu awk si cu a chai ṭhawnnak a si ahcun hnulei a tlu lo i a bok tuk in hmailei tu a bok ti sakha a tlu a tlu ka khan kha a khan pathian ṭhawnnak ti kha fiang tein a langmi cu si amah chai ṭhawnnak si sehla hnulei a ngal lai i sihmanhsehlaamah chai ṭhawnnak a si lo pathian ṭhawnnak a tol tang ah khan a rak i a rak i tel chih i cu tikah cun a bok tukhup tu in dai Goliath kha a tlu ti kha Baibal ah kan hmuh Psalm number pakul cang sari ah kan hmuhmi cu mi a cheu nih an ral tuknak rangleng kha an i bochan a cheu nih an rangtum kha an i bochan hna sihmanhsehlaw kannih cu Bawipa Pathian ṭhawnnak kha kan i bochan a ti a cheu nih cun an rang tum pipi khan i bochan an ral tuknak rang leng te hna nih bochan nihin chan in kan chim cun vanlawng ṭha ṭha vawlei le kahnak ṭha ṭha kha vawlei ah cun bochan a si i sihmanhsehlaw pathian bia cun cucu kan i bochan mi si lo i pathian ṭhawnnak kan i bochan ti kha hika sam chung ah cun kan hmuhmi si i cucaah a donghnak lei ah vun lanh vun lan cang ko si law Pathian ṭhawnnak hi kan teinak cu a si ko biapi bik cu cu ṭhawnnak cu zeitindah kan hmuh lai tiah cun kan i bochan lai kan i hngatchan lai kan i rinhchan lai i kanmah thilti khawhnak tu kha hnulei ah kan chiah lai i Pathian ṭhawnnak le thilti khawhnak tu kha hmailei ah kan chanter lai John Stott nih hin a rak chimmi cu Israel mi hna sinah Pathian biakam a maru amru cu a ti pathian nih bia a kamhmi hna amru cu nan lak a ka um lai ka mi nan si lai nan pathian ka si lai ti hi Israel mi caah cun pathian biakam amru si a ti kannih laimi zong Judah mi hna biaknak kha kan keng ruhpi i la kan Khrihfa biaknak a dirmi kan si caah Judah biaknak hi kan keng ruh si kan pumpaluk ding lak a dirtertu cu kan keng ruh hi si kha kan keng ruh cu Judah biaknak a si Israel miphun Judah miphun nih cun an pathian kha nih khan dakaw nan sinah ka um lai ti hna cu cu nu ahcun ka mi nan si lai ti rih hna i cu nu ahcun nan pathian ka si lai ti sam sawmthum le pathum cang hlei hnihnak ka khin bawipa kha an pathian kha an bawipa ai ai chiahmi miphun cu mithluchuak mi an si a ti kha Pathian kha an bawi ah ai chiahmi cu mi thluachuakmi an si a ti. Cucaah thluachuakmi miphun kan si khawhnak hnga ding ahcun Israel miphun i zawnsaṭawt nih Pathian umpinak, Pathian kha an Pathian sinak le Pathian kha zeizong vialte ah an i hngetchanmi sinak kha an caah muru a si timi te hi a dik ngaingaimi si kan ca zong ah si ve. AD somriat le kum ruk le za le somruk le kum ruk kum khat karlak ah siangpahrang a rak ṭuanmi a chuah kum salai cu somriat le kum ruk hi cu i cu pa amin ah Antronius Pius an timi pa nih hin bia mihi pa he bia an rak hal bia an halmi cu na nun chung vialte na nunnak ah hin zeidah biapi bik a si tiah an ti na nun chungah zeite khi dah mipi bik a si tiah an hal a lehmi hna cu zeitindah ti hna tiah cun ka nun chung vialte a ka funtom dihtu bia pakhat cu a ti lungsau tein um khawh hi a si e a ti hna ka nun chung vialte ka nunnak a ka fun dihtu cu lungsau tein um khawh hi a si a ti lungsau hi man a ngei taktak vietnam ral kha vawlei pumpi ah ral minthang a rak si kha bal ah raltuknak kha american nih vietnam an rak doh bal i lungdong lo ten america uh, vei uh, vietnam pawl nih ei awk man um ti lo fanghang da kon rak ei cang kumhra chung an tuar cang cu lio ah american mizapi pawl nih Zia American hi ral kan tuk awk a si ṭung lo tiah he tiah nawl ngeitu sinah chimphuannak an ngei peng i American pawl nih khuan tuak tikah aw a si tak ṭung an ti i Vietnam cu kum hra rauh hnu an kal tak an kir tak kha zawn a khan chim ka duhmi cu Vietnam pawl kum hra an lung a dong lo an lung a dongh lo caah American mizapi tu an lung a dong i raltuk hi vawlei ah thil hmaan si ṭung lo te an kir cu ruang ahcun Vietnam nih an tei tiah ti khawh a si i khakha lungsaunak theipar cu a si a hleiin thil rawk remh ahhin lungsau a hau a lung a tawi tukmi he ngan an thlei cun nan lawng in nan kir ko lai nikum ah zo ka peng pastor pawl covid hlan deuh te khan dong a kan kal le ti zut tuk in a kan thlei lungdong foi tuk mi pastor minung pakul leng kan kal mi lak a hin nar cheu bak zan lungdong foi tikam bak an kan thut tak di ko asilo e nga thlei ci lung hau lung sau hau kan ti na e cin khua pastor paul la kei le sa chan peng mung te paul ni khin asilo de ko kan ti he kan i zuam me zan lei kan thlei kho e hang kok khat he hangkok khat ngahring kan tlaih khawh ka hei chim duhmi cu lung a tawimi pawl he nga nan thlei bak cun lawng kir ding ka si cun a rawkmi rem ah hin lungsau hau thomas edison hi vawlei cung ah hin a lungrat tawi seh law nihin ah mi hi ceu hi kan ngei bak lai lo hi Thomas Edison a lungsau man a dakaw mi hi electric bath timi hi vawlei pumpi nih kan ceunak ah kan i hman khawh mi si cucaah cun lungsaunak nih hin fak piin teinak chungah kan hruai Bible ca ka relmi ah khan vancungmi nih khan Zerubabel sinah bia a va chim a chimmi cu atu nai ah ka relmi kha si na tei ko lai ti sihmanhsehlaw ralkap ṭhawnnak in a si lai lo ti nangmah ṭhawnnak zong in a si lai lo ti pathian ṭhawnnak tu in a si lai a foinak cun ka thlarau in a si lai ti cucaah thlarau kan ti lengmang mi hi Bible ca nih thlarau thlarau kan ti kan nih lai holh in thlarau cu a um lomi pi khi ka si ai thla timi cu na kal tik i na thla ka si va tong le na tong thiam le lo a um lomi si rau timi cu vei khuachia phun khi si rau nih a ka nam timi kha lan lio hol rak um kha rau nam kan timi cu khuachia nih an hung tong tham na i an mah bon nan si lo khuachia sining tu khanin an um khi si cucah thlarau kan timi hi Laiholh in cun sullam ngei lomi bia ai cang. Sihmanhsehlaw thlarau timi caah an rak hmanmi cu Hebrew holh in ruak an ti. Greek holh in pneuma an ti. Lai mirang nih wind asilole strength ṭhawnnak, thli asilole ṭhawnnak asilole breath kan kan kan chuahmi ti thaw mahi hi si. i cucaah thlarau kan timi hi a ngaingai cun pathian kha si ko pathian i a huham pi ka si ṭhawnnak pi kha laiholh in thlarau kan ti ahcun a um lomi pi a bokplawng pi kha lo i a taktak ahcun thlarau timi cu pathian ṭhawnnak ka si cucaah cun pei Zerubbabel sinah vancungmi nih a chim cu ralkap ṭhawnnak maw i bochan lai ci ti kha si Jerusalem hi zaangfak tuk an si hrawh an tong zungzal A hlan ten ral paoh nih an hrawh peng. Zerubbabel te pawl chan zong cu cucu a rawkmi remh cu dakaw vancungmi nih Zerubbabel kha thapeknak a va chim i Joshua te pawl cu dakaw le amah vei Zerubbabel te pawl hi dakaw Jerusalem remh ṭhan ning dik BC zanga le hleiriat ah remh hram an i thawk i zanga le hleinga an rak lim kum thum ah a rawkmi Jerusalem kulhnak vanpang vialte biakinn vialte kum thum an remh dih tuak to cucu dakaw teinak taktak Pathian thlarau ṭhawnnak cu a rak si ko cu cuni cun teinak an rak hmu ti kha hika zawn te hin langhter ka duh cun thlarau kan timi hi vein kan chim si cun parakletos tiah vei nih cun a hman Johan nih cun parakletos timi cu bawmtu tiah zong ti khawh si advocator dirkamhtu tiah zong ti khawh si helper minung a bawmtu le macun khawngsala fim chimtu kan ti lai cu khawngsala cu fim chimtu tiah zong silo le conforta hnemtu tiah zong ti khawh si i cu caah Johan Thawng Tha nih hin Paracletos timi hi a ngan hlei hlei li hme kul le ruk hlei ruk pasarih le kuatkhatnak Johan dal ni cang kul le cang sarih ah kan hmuh ning in cun ṭhawnnak pipi khan si ko fim chimtu kan si ko kan ngaihchiat ta caan ah kan hnemtu kan si ko bawmtu kan ngeih lo lio i olok chung taktak vansang kan um lio i a kan bawmtu kha ma cu cu parakletos timi cu si cucu thlarau tiah kan nih laiholh in kan timi cu si cucaah cun thil ṭhalei ah thazaang a kan petu a kan dirkamhtu le cun thil ti khawhnak a kan chaptu kha si bawmtu thlarau ti si caah kha thlarau kha kan nih kan teinak si a donghnak bik biaphihnak taktak te ah BC sawmsarih le panga lio ah hin Julius Caesar timi Rome siangpahrang pa pakhat hi rili demi an an rak tlaih in te Cu i an tlaihmi rili damiah nih an tlaih tikah siangpahrang a si kha an rak hngalh men ko lai dah. Damiah pawl nih a man an thapmi cu hi kan tlaihmi pa Caesar Julius Caesar hi mah lio i tangka sakel ngun sakel ti si ruak ti ngun sikel pakul in rak tlan u ti si nan tlanh lo cun kan thah lai te an ti cu tikah vei cu ani men siangpahrang pa Caesar cu Caesar pa Caesar ti cu siangpahrang ti nak si mu Julius Caesar cu a rak ni a ti mi na cu Tlangval hna ti aho ka si hi ka hngal law ngun sakel fangkul hin nan ka siang lai lo ti hna i mah lio i ngun sakel fangkul cu dola ting ruk se atu tangka in kan tuak ahcun dola ting ruk nan ka siang hna lo ti cucah cun ka man hi sawm nga kai ter u a ti hna ngun skel som nga kawlram tangka cun tingza la dollar tingza la tinghlei nga selai ci ti ma kai te ro ti kha a fial hna cucah cun hei chim ka duhmi ja si tiah pathian hi kan nih zong nih a ho si kan hngalh taktak a si si ahcun bawmtu dakaw si ti khi kan kan hngalh ko lai teinak petu dakaw si ti kha kan hngalh ko lai i ṭhawnnak petu dakaw si ti kha kan hngalh ko lai cucaah pathian hi aho si ti kha hngalh taktak a hau hngalh fian a hau i kan fian taktak lo ahcun nu pawl nih chiandeih kan hmuh an timi ṭalo nai bahmi cawtum a si bantuk kha a si sual lai caah khan pathian kha fiang tein bawmtu cun teinak petu ti kha fiang tein i hmuh kho a si law cun i bochan a si law cunih cun bawipa cu kan teinak asi asiter lai ti kha tuzing caan ah kan dihlak pathian bia in thazaang pek kan duhmi hna si pathian nih thluachuah kan pek piak ko seh